Özüme sogalgajyk alaýyn-da.
Aým sen gidip barýaň bir ýere? Hawa, sen gelen soň men gideýin, men gyzlar bilen kafe iýip içmän aýtjak. Aým bir gitmänkäň bir zat gürleşäýjekdim-de, şu kassa senden başga geçýän zat. Düşünmedim, näme diýjek bolýaň? Şu dogrusy 2-3 aý bäri kassada pul ýetmezçiligi bolýar. Bir gezeginde 2000 manat, bir gezeginde 3000 manat. 2-3 aý bäri hem şolar ýaly. Men saňa ynanýaryn, çünki kassany saňa ynanýaryn. Kassa özümem baramok. Senden şondan soraýan. Kassa başga barýanam.
Sen menden gep aljak bolýaňmy ýa-da hakykatdanam kassaň hasabyny soraýaňmy? Ony menden sorama-da, barana git Selimden sora. Men her haçan nahar iýmäne turup gitýän oly yzymdan Selim barýar. Özem iki gözi şo her haçan şeýle pul sanaýan-a, iki gözi pulda. Gowusy menden sorama-da Selimden sora. Düşündiň?
Selimden sora diýdim. Aý Selimden hem soramaly, sora. Selim jan, edi oturan işjeň goýda ýekejemunt gelip kiçim. Bolly bolly başlyk barýan hazir göni bir jamunt. Selim jan, men senden jigim bir zat sorajak, ýöne ýalňyş düşünme, özem dogrujaňy aýt. Men seni işe alamda-da dogruçyllygyň üçin aldym. Hawa başlyk, arkaýyn soraberiň. Kassadan günüň dowamynda müň manat, iki müň manat pul ýitýär, meň aýlyk hiç hili hasabym çykanok. Kassy adam Altynaýa aýtdy, Selim ikimizden başga hiç kim baranok diýdi. Maňa dogrujagy aýt, çopunlar nirek gitjek? Aşyk men-ä dogrymy aýtsam bar-a, Altynaýyň her ýerde kassadan pul alyp duranyny görýän, ýöne siziň habaryňyz bardyr öýtgände. Näme, näme?
Düşünmedim. Hä, sen özüň pullary alyp, soňam meň aljak gyzymyň üstüne töhmet atýaňmy? Ýör rüştaýdan men seni tanamandan işden boş sen. Başlyk, men şu güne çenli hiç haçan haram el uzatmadym. Ýöne men halalca işledim. Meň azap hakymy beriň, men gitmeli bolsa gidäýer. Näme?
Nämäň azap haky? Sen azap hakyňy kassadan artykmajy bilen alypsyň. Bar ýör rüştaýdan gözüm görmesin seni. Bolýar başlyk, men gitmeli bolsa gidäýer. Ýöne. Ýalan söhbet ýerde ýatmaz.

Ýok, ýok agam, arkaýyn boldy, men o wagtlary haçanaýam ýadymdan çykardym. Ýöne men saňa näçe wagt bäri gözläp ýördüm. Dogrusy, menem seni köp wagt gözledim şo günden soň. Şo gün ýöne ýekeje diýen sözüň, Ýalan töhmet ýerde ýatmaz diýipdiň. Şol hakyky ekeni. Şu taýynda imtihany tut. Şo günden soň men gatyja kän kösendim. Hemmeje zadym elimden gitdi. Sen işden gaýdanyňdan soňam Ýene kassadan pul ýitip durdy. Iň soňunda men hiç zatsyz galdym. Ine hany hiç zatsyz galdym diýme.
Wagtynda sen maňa kömek etdiň. Indi men saňa ederin itlik bolsa. Bilgiç Reşat agam men seni asyl çagyryňmy sebäbi şoň üçin çagyrdym.
Nesip bolsa hökman işleşeris. Ýöne dogry aýtýan ekeniň. Hiç kimiň haky hiç kimde galanok. Ýalan töhmedem ýerde ýatanok ekeni. Şoňa düşündim.
Mallaň ýagdaýy nähili onnoň Çerkez? Gowy gowy ajyrak. Hä bolýa bolýa bolýa gaýrat et. Çerkez. Gowy ajy. Neme men bir oba baryp gaýtjak.
Oba?
Haw oba baryp gaýtjak. Bir goşawur oduk budyk zat aljak bir. Ýap. Atam çaý ony gutaryp barýan eken. Haw. Bir ýer içerä zatlar almaly bor a. Ýap ýap.
Sen bir özüň bir gaýrat et. Neme?
Mallara seret.
Köp eýlenjek bu baş. Aý iki gün dagy bolarum men obada. Iki günmi?
Näme geň görýäň iki gün hawa iki gün bolar näme gorkýaňmy. Aý ýok ýone bir.
Ýok ýok gorkma Serke sen nur öz başyňam çaramaly a haçana çen men ýanyňda duraryn. Aşa bir ýüz gura o goşuda tabşyrarsyň da bir çolugyň ýeke özi bir göz gurak bolar. Bor bor duýduraryn duýduraryn. Çoluk ýekedirdi.
Bäý indi oňada oňada hemmesine ýol ugruna duýduraryn bararyn duýduraryn bararyn duýduraryn bararyn. Şu töwerekde guş bardyr. Guş. Hawa, guş bardyr. Ol üýtgeşik guşdur. Aha, hawa. Ol haçanda bir garaňky düşer-ä. Gün batyp garaňky düşer welin, bir Heý! diýäýmesi bardyr. Näme? Heý! diýen. Guşmy?
Hawa, hawa, guş, guş.
Özem şu çatlaň dört tarapynda-da gygyrýandyr ol. Aý nätdiňaý Ýaşyr aga. Ýok ýok nätdiňaý diýip ol guş guş. Ol bara diňe ýeke galaňda ýeke bolaňda gelýär. Bolýar. Batyrrak bolsana batyrrak bol batyrrak. Şu goşa dezek geçeriňdä ol. Aýdaryn aýdaryn äý muny näme oňada oňada hemmesini aýdyp ýoluň ugruna aýdyp geçerin. Gyssaň özi öňe gaýtdy. Boldy boldy gitdim onda men.
Bolýar sag bolun. Guşam gygyrjak ekenaý beýdip. Aý özünem agşam gelýä diýä bir gündiz gelende bolmaýamyka guş.
Çerkez! Nirde gezip ýöräýiň? Çerkez! Muňa seret, mal bilen nädir, mal bilen? Çerkez! Çerkez!